A te chi bawk. Portable em em mai si. Mahse powerful em em mai si. Review kan rawn nei ve leh thung dawn a. Chu chu Sony A-Sex ninety hi a ni. Kan channel ah hianin camera review te, technical review te kan han nei zeuh zeuh a. Chu chu detail lutuk lovin. Mi nawl puiin a kan hriat thiam zawngin review kan rawn nei dawn thin ang a. Chumi chuan a hmasa berin he camera hi a pianphung kan en a, camera kan hmuh theih ah chuanin tiang lai kan van phak ah chuanin a te ber pawl a ni tlat mai a. Hei hi Samsung phone a ni a, Samsung A thirty a ni. Tichuanin kan han dah a. Camera camera chu phone zah ve vel awr chauh lo ni mai a. Tichuanin a pian phung a nihna kan han sawi chho dawn a ni. He laiah hianin. View finder a awm a. Tichuanin hetah hianin pop up flash a awm a. Tichuanin hei hi on off button a ni a, hei hi flash switch a ni. Chuanin hei hi zoom lever a ni a. Hetah hianin mode dial a awm a. Tichuanin helaiah hianin dial pakhat a awm a, hei hi shutter speed leh iso change na tura kan dial neih a ni. Tichuanin a hmasa ber atan view finder hi hei hi a view finder a nia. Tichuanin hei hi view finder kan han on hianin a camera on tura set theih a nia. Tichuanin hemi view finder hi electronic view finder a nia. Man tlak khawp mai a camera hetiang te an rawn bilh tel hi a tha khawp mai. Tichuanin a flash hi. hei hi pop up flash tha deuh mai a nei a hei hi a bounce thei tura ngaih a nia amarawh chu a la sak deuh a tichuanin hei hi a flash switch kha a nen mai a ni. Tichuanin mode dial a awm a, tah hianin Manual mode, Shutter speed te, Aperture priority te, Program mode te, tin Superior auto han ti a, Sony hian an ti deuh kher a. Tichuanin Intelligent auto a awm bawk ta a, tichuanin Scene mode te, Panorama te, Video te, tin Memory Memory recall Mawhte kha an rawn dah thlap mai a hei hi tangkai khawp mai. Tichuanin hetah hianin movie record button an dah a, tichuanin hetah hianin wifi ah enge phone a thil kan chhawnna turin ah button hran an rawn dah a, hei tangkai khawp mai a, chu chu eh preview a kan awm lai hianin a hman theih ta a, chu chu smartphone a change eh thawn mai thei kha a ni ta a ni. Chuti tih lova mode pangai awm a nih chuan in hei hi function menu in a kal ta a, tah hian in engkim a change leh thei ta a ni. Tichuan in tah hian menu a awm a, tah hian in playback button a awm a, tah hian in question mark te reuh te a awm a, hei hi help menu leh, Tha scan kan tih ih kan delete na tur kha ni ta a ni. A thlalak kan tih lan chuanin hei hi ih playback menu atang chuanin hei hi thil delete na a nih laiin menu system a kan awm lai chuanin hei hi thil kan hriat ngai loh help menu luh nan kan hmang ta a ni. Chu chu a pian phung chu lo ni ta a. Tichuanin a lens hi hei hi a awm dan pangai a lo ni ta a, a wet ber laiin. Tichuan a zoom ber kan han dah chuanin ti hian heti khawp hianin a rawn lawr chhuak ta thung a. A awmzia chu he camera hi thirty x zoom a ni a, body te reuh te siah hianin. Zoom thui tak khi an rawn bilh tel a ni. Tichuan he camera thatna em em pakhat leh chu helai mode hemi dial atang hianin aperture emaw shutter speed emaw a engemaw ber kha a set thei a, chutih rualin helai hi hei pawh hi a khawima ber function turin a assign leh thei a. Tunah hi chuanin hei hi shutter speed in a indah a. Tichuanin hei hi aw a nga a inangin an lo set a nih hi a default in a lo la awm a nih hi a khawima zawk zawk kha a set danglam thei a ni. Hei hi a that em em na pakhat a ni a tichuan. Tunah chuanin a menu chhung awm dan hi kan han sawi leh thuak thuak dawn a ni. Kan sawi fo thin ang khanin a details in kan lut lo vang a kan hriat awm chi leh mi nawl pawhin a kan hman tangkai tur awm ang chi kha a sawi thuak thuak dawn a ni. Hmute rei loh nan a hmasa berah hianin Image menu a lo awm ta a, chumiah chuanin Number one ah hianin Image size a thlan thei a, chuan Aspect ratio entir nan three is to two te, four is to three ang chi te, sixteen is to nine ang chi te ka thlan thei ta a ni. Tichuanin Quality a set thei a, Panorama kan thlalak duh a, a size one eighty a ni maw, three sixty a ni maw kha ka ti ang chi zawng zawng kha a set thei bawk a ni. Tichuanin panorama a direction a left to right emaw up to down ang chi te kha a set thei ta heta tang hianin a set danglam thei vek a ni. Chu chu menu number one lah chuanin a lo ni ta a. Tichuanin a dawt leh hianin file format a awm ta a. Tah hianin MP four tih te, AVCHD tih te ka tih ang te kha a set thei ta a. Tichuanin recording record setting a lo awm leh ta a, record setting ah chuanin kan duh ang chi a fifty a ni emaw twenty five a ni emaw ka tih ang chi ho te kha a set danglam theih ta a ni. Chuan drive mode ah hianin single setting a lo awm a, chuanin continuous high a awm a, chuanin timer five second te custom in three shots, Five second two second ang chi te kha a lo awm vek ta a. He camera hi a that ve na deuh chu ten fps a nei a, second khatah thlalak sawm a la hman a. Amaherawh chu DSLR te emaw mirrorless te angin ten fps kha kal reng lovin a buffer time kha ten photos only kha a ni ve thung ta, chu chu a that loh ve na thung a ni. Bracket setting a lo awm ta a, bracket setting ah hianin a chhungah khuanin setting hrang hrang a awm ta a, on off te kha a lo awm ta kha chu kan sawi fiah lo vang a, flash mode a awm a fill flash chi che ka ti ang chi kha hrang hrang a awm a, kha kha slow sync ang chi te flash off ang chi te kha a awm bawk a ni. Tichuanin flash compensation kha a en sawng set na kha a lo awm bawk ta a. Kha chu kan set danglam lo vang a, chuan number hri kan phei ang. Red eye reduction a awm ta a, pre flush ang chi kha mi, mit a lo flush enge flush mit ti eng ang chi kha mi reduce a tur ang chi te on off kha lo awm ta a. Tichuanin focus mode a awm a, tah hian singles a tih te manual focus te ho select na kha a ni ta a. AFS te AFC Continuous ang chi setna kha an lo ni ta a ni. Tichuanin Focus Area hianin Flexible kan tia, tichuanin Centre tih te, Wide tih te a set teuh thei atin Expand Flexible Spot te pawh awm ta a, a kha chu kan duh danin a set mai thei ta a. Tichuanin a dawt leh hian AF Illuminator a awm ta a, chu chu theme zinga thla kan lak dawn a, helai. Sensor enge helai light rawn eng thin kha a ni. Tichuanin a dawt leh chuanin exposure compensation a awm ta a, hei hi manual mode ni lova shutter priority emaw aperture emaw program mode ah emaw kan awm laia thlalak, A en leh a thim ang chi zawng zawng setna te khan ni ta a. Tin, ISO hi tah hian a setting la awm bawk a ni. Hei hi function menu ah khanin ih a short cut in a dah chhuah vek thei bawk a, kan la sawi tura a ngai ila. Tichuanin a dawt leh hianin number four ah hianin metering mode tih te la awm ta a, tah hianin multi tih te, center tih te, matrix, spot a la awm ta a. Multi leh Center leh Spot a awm a ni. Tichuan in White Balance a awm a, Auto in kan dang a, tichuan Auto HDR lo awm ta a kha pawh kan dah sawn lo, kan khawih sawn lo vang a. Creative Style pawh Standard ah kan dang a, Picture Effect pawh kan pe lo vang. Tichuan in High ISO Noise Reduction a lo awm ta, hei chu Normal ah kan dang a, Center Lock AF kan on ang a, tichuan in Smile Face Detect tih te pawh kha ah duh chuan in hei pawh hi a off thei a. A on thei a kha ka chu ih personal preference ah a ni ta a sela. Tichuanin soft skin effect hi a awm ta a. Mihring portrait thla kan lak a skin soft deuh a lakna kha ni maw hei te chu a tul lo tur a ngai ta ila. Tichuanin auto object framing te pawh hi off ta ila. A chhan chu. Mah Manualia keimahni photographer ina kan control thei kha a tha zawk a, chu chu duhtusam zawk a ni. Tichuanin tah hianin steady shot a awm ta a, movie a kan lo lut ta a, kan kut a lo khur deuh a, camera company dangin. Vibration reduction an tih ang chi te, image stabilization kan tih ang chi, Canon lam atanga kan sawi ang chi te kha steady shot a ni ta hei hi active, intelligent active leh standard a awm ta hi tangkai khawp mai a, heti ang camera te ah chuanin kut a lo khur hma a, a lo te deuh hlek bawk a, chumi a nih avang chuanin ih. On ngei hi chu tha video la thin tan chuanin auto slot shutter te hi kan duh chuan on thei a off thei a kha chu kan sawi lo nga ah microwave level eh khami microphone kan hman level te tin wind noise reduction te pawh kha lo awm ta a ka kha personal preference ah a nei ta a sela a tha awm e tichuanin shooting tip list a la awm ta a tah hianin hei hi chu ah a basic tak tak leh eng emaw tana hman kha a ni ta a. hei chu kan sawi zau lo vang a a next ah setting ah kan lut ang number one ah chuan zebra a awm a zebra hi ih thla kan han lak a a highlight area a bright area a rawn display na kha a ni mai ta a chutah chuan in ah chi hrang hrang off a awm a seventy te-- Hundred plus thlengin a awm a, hei hi ehh a tangkai khawp mai, mahruh chu off ah kan dah hria ang. Manual focus assist a awm a, manual focus assist ve thung chu he camera hi manual focus a kan han dah hianin kan va focus duh lai kha a rawn magnify ta thin a, a rawn ti lian thin ta a ni. Chu chu thil te tham emaw, thil hla tak emaw kan manual focus a kan tih duh dawn khan a tangkai ta a, chu chu. A on thei a, a awk thei bawk a ni. Tichuanin focus, magnification time hi two second kha mis a hlat eng nge a rei zawng kha a ni ta a. Chuan grid line a awm a, hei hi display ah hianin rule of third pawn a dah thei a, square grid pawn a dah thei a, ka tiang chi te kha a off thei bawk a. Chu chu. Display-a kan han en anga helaia in rinawm ho ang chi hi a ni. Ka kha rule of that angin kan han dah ta a. Tichuanin marker display alo awm ta a, hei hi on off in a awm a, marker setting ah hianin a chiang mai awm e khalai display kha chu. Entir nanin aspect ratio kan dah ang chi te kha a on theih ta a ni. Kan tir nanin four is to three turin emaw sixteen is to nine turin tikhanin a dah thei ta a, safety zone thla kan lak chhung a safety zone kha tichuanin movie ka lak khanin a safety zone hi rawn lang ta a, a lai marker hi lang ta bawk a ni. Ka kha movie setting vek a ni a. Marker display kha duh chuan a on thei a duh chuan a off thei a, a lang lo tura kan duh chuanin kan off anga a lang tura kan duh chuan kan on anga chumi ah chuan marker setting ah khanin kan duh ho kha. Kan on anga guide frame te pawh kha on vek theih a ni. Tichuanin number ṭuah ve thung chuanin auto review lo awm ta, thla kan han la zo chiah kha thlalak a display zawk chhung kha a lo ni ta a ni. Chumi ah chuanin entir nanin thla kan lo la ta a. Tah hian thla ka lo la ta nia. Khami a display zok chhung kha eh auto review chu ni ta a ti chuan in display button ah hian in enge lo lang se kan duh monitor ah hian eng eng te nge lang se kan duh tih te tin a view finder ah hian in Hemi kan zu bih hian eng eng nge lang se kan duh tih kha a set theih ta ni. Chu chu a lo ni ta peaking level hi hetah hianin a tangkai khawp mai a peaking level kan tih chuan manual mode a kan han dah hianin kan va focus lai kha peak kha rawn pe thin ta ni. Chu chu peaking color a pek theih bawk a. Tichuanin a focus lai kha chiang takin kan hre thei ta ang a, tichuanin exposure set guide hi kan on bawk a, chuanin zoom speed hi a tangkai khawp mai a, aah cinematic deuh a kan duh chuanin a slow eng nge a muang rei a kan duh chuanin normal a kan dah ta a, mahra chu sava thla te kan lo la a, aah zoom pawp pawp emaw kan lo duh chuanin A fast ah te kan han dah mai ta ka ti ang chi te kha lo ni ta ni. Chuanin clear a zoom setting ah hianin zoom setting ah hianin optical zoom only tih te digital tu zoom tih te clear image zoom tih te kha lo awm ta kha chu kan duh ang ni ta se la digital zoom han on tel kher kha duh bik a awm ve thei a. Chutih rualin digital zoom ah chuanin picture kha

A an thi a, kan dah sawn veleh monitor a rawn display leh ang chi te kha a lo ni ta auto a dah kha a tha a. Tichuan in release without guard memory card tel lo in a hmeh theih lo in a set theih ta a disable theih ta a enable theih ta bawk a hei hi a lo ni ta a ni. Tichuan self portrait timer hi tangkai khawp mai a camera he camera hi self portrait heti zawnga kan han set chiah hian in, Automatic in timer two second a in on nghal ta a, chu chu enge selfie a thlalak na te khan a tangkai em em a chu chu ih automatic in on na a ni ta ni. Tichuan a dawt leh face recognition a awm ta a, face recognition ah chuan keimahni ah, Eng nge kan fate emaw kan naute kan thiante face recognition kha a set theih ta a ni. Kha Mizo na awm camera hman la awm ve leh khan in an hmai an face kha a rawn recognize a thin a subject tracking atante tangkai em em a ni. Tichuan in. A dawt leh ah chuanin umm number four ah chuanin right date a awm a hei hi hmasa lamah video hmasa pawh khan kan sawi tawh a ah hetiang ang camera nei thin ho hi a tlangpuiin vloggers te family a nei thin te tin tracking a kal thin ho te tih ho chi te hi kan nih tlangpui avang hianin date setting hi kan mamawh em em a chumi ni vang chuanin right date hi a on. Off lawm hi tangkai em em a ni. Hmun thenkhatah chuanin kan hmang kher lo mai thei mahse hemi bik atan chuan a tangkai a ni. Tichuanin function menu set te hi a awm ta helaia function button ah hianin ih ka duh duh kan duh ang chi kha a set thei a ni. Zoom function ring helai ring hi heihi hemi ring hi kan duh a kan set thei ta a ni. Quick step pawn a set thei a, chu chu a tih danglam theih ta nen. Tichuanin movie button hi movie atang chauh leh eng atang pawn manual mode, shutter, aperture, progrep, auto atang atang pawn movie lak thei turin always a set thei a, chutih neih loh chuanin movie mode atang chiah hianin lak la thei turin a set thei bawk a ni. Tichuanin wifi setting ah ve thung hi chuanin. ah smart phone tih te ah view on TV tih ang chi te kha a set theih vek ta a tah hian in password te ah eng nge khang zawng zawng SSID ang chi te kha set thei ta a kha kha iphone kan hmang a ni emaw android kan hmang a ni emaw khami khan in amazing apps mobile tih kha play store te app store atang te khan kan download ang a a hman thei dawn a ni tichuan in application list hi umm sawi thui lutuk tur awm lo a. Application hi camera apps atang hianin an software eng nge an website atangin a download thei a ni. Khaka chu a free te a awm a, free lo te a awm a, amaherawh chu kan hmang lutuk lo ve. Tichuan playback button, a helaiah hianin playback button a lo awm ta a. Chumi ah chuanin delete a awm a, sawi thui ngai lo a. View mode pawh helai hian a lang a, folder view tiin a thei a, folder view ah khanin a video ang chi te ka ti ang chi hrang hrang khanin a tih theih a, a date view tiin a thei bawk a, kha chu sawi ta pa ngai lo tur anga ila. Image index a awm a, vawikhat a thlalak sawmhnih panga emaw. Screen khatah thlalak pakua langin emaw a set theih bawk a ni. Tichuanin Display Rotation, Portrait in kan la emaw, Landscape in kan la emaw kha kha Rotation a siam theih bawk a, a off theih bawk ta a ni. An tir nain Portrait kan lak khanin a tung zawnga Landscape zawk a rawn Display hianin a te ta thin a. Chuvang chuanin a Portrait ngei zawng han en te kha lo lian deuh ta, chutiang tana chuan a tangkai a. Image slide show neih nan a khami thlalak hrang hrang han tih lan nan te tin thlalak a tung tur si a phei zawk awm tlat han rotate nan te khan hei te hi hman thei ta bawk a ni. Chuan number two chuanin thlalak tih len na chung chang kha ni mai ta a chuanin thlalak protect duh na ang chi te kha ni ta a beauty effect tih te specify printing Ahh ka tih ang chi te kha lo ni ta kha chu tangkai viau na chungin a tangkai lutuk lo a kan sawi zui lo vang tichuan a tawp ber ah hianin ahh menu ah hnuhnung ber ah hian a lo la awm teuh mai a monitor brightness tih te view finder brightness tih te view finder colour temperature tih te hi ih tangkai deuh a ni ta a he laia thlalak kan display kan review na ang chi te thil hrang hrang kha mi Tura keimahni mitmil tawka kan siamremna kha a ni ta a. Tichuanin volume setting, volume playback a nia maw, ka tiang ho hrang hrang kha kha volume setting a lo awm a, audio signal te GPS setting te lo awm bawk ta a ni. Tichuanin tile menu ah hianin a menu system hi tile in emaw a grid in emaw a thei ta a, tuna kan en dan ni lo hian tile menu in a tlan tir theih bawk ta a. Mode Dial Guide hi kan on a, tichuanin Delete Confirmation hi hei pawh hi tangkai khawp mai. Kan thlalak duh kha, kan thlalak delete duh kha tihsual palh kan neih lohna turin Confirmation kha a pe thin ta a ni. Chutih neih loh chuanin Delete button kan hmeh rualin a delete tlang dawn a, kha kha a that lohna a nia. Chuvangin Delete Confirm hi a tha a ni. Tichuanin Display Quality lo lang ta a. Chutah chuanin display hrang hrang khanin High leh Standard a awm ta a. High a nih hianin battery consumption a sang hret avangin Standard tih hi a pawi lo va. Tin, Power Save Start Time tih hi camera hi idle a kan dah chuanin minute hnih a off turin a set thei a, thirty minutes in, five minutes in, two minutes leh one minutes in a set thei a, duh duhin kha chu a set thei a ni. Awle. a tawp ber a kan sawi duh chu he camera hi a man nen a in phu em tih a ni a thatna leh that lohna kan sawi chho dawn a ngai ta ila tiang ang point in sut camera ka hman ah chuan in a tha ber pawl a nia sony system hrim hrim hi An focus system hi a rawn tha em em a ni, chu chu a thatna number one a ni ta se la. Thirty x zoom, optical zoom thui takah pawh hianin slr full frame a kan chhut chuanin seven twenty mm ang full zoom ah pawh hianin a focus hi a la accurate em em a chu chu a thatna a ni a. Tichuanin a dawt leh chuanin a viewfinder hi, Hei hi battery safe khawp mai a, a tha a tin ni engah thla kan lo la a, a screen hi a thim thin a ni, enge hmuh har thin em em a, chumi ah chuan in hei hi tangkai em em a ni, mahse hman dawn chuan hei pawh chhuah hret a ngai ta te khan a activate a, hetah hian diopter a awm a ta tang hian a adjust theih bawk a hei hi, hei tangkai khawp mai tin, Camera off a, view finder kan up hian in automatic in a in on bawk a. Tichuan in professional camera awm ang zawng zawng tah hian a awm vek ta a, a zoom a tha a, a hma man phu lovah chuan in duhthusam a ni. Ten fps hi tangkai khawp mai a. Sava emaw sangha te pawh nen ta se lui atanga an inper lai tak han lak ang chi te naupang tlan lai ang chi an lakna zawng zawng ah hian ten fps hi tangkai em em mai a chu chu a thatna em em pakhat a ni a hei bakah hian in a that leh na pakhat ah chuan in a zoom hi a smooth em em a thil hla tak kan han zoom a kan han pawh bek leh ang chi te pawh hian in a smooth em em a ni chuan a battery hi A battery hi a hman dan a zir in kan hman dan a zir in a chak in a chak lo va. Amah erawh chu a battery hi Sony ah chuan in a common ber pawl a ni a. A battery hi vawi za thum sawm kua, vawi za thum sawm kua, za thum sawm nga vel hmet thei tur a duan a ni a. Video ah nih chuan in one hundred twenty minutes vel la thei tur a ngai ta ila. A battery hi eh. Kan sawi tak ang khanin local market ah pawh hmuh maithei theih a nia. Hei a awlsam em em maia a spare a tlawm a, tin kal pahin power bank in emaw a charge maithei hi tangkaina a ni ta a ni. Chu chu a thatna lam ni ta zel a. Tichuanin a that lo vena thungah chuanin mic input, external mic input rawn dah sela he camera hi a let in a hlut ka ring a. A chhan chu vloggers tan hmang dawn ta ila a microphone hi helai hianin left right stereo microphone a nei a, a tha lutuk thawma erawh chu uiin noise reduction vel hi duh thu a sam lo va, chumi ni vang chuanin mic input hetah hian a ni emaw a remchangah hian rawn dah se chuanin he camera hi a hlut tur angin a hlut ka ring a. A dawt leh ah chuanin. Helaia viewfinder an rawn dah hi a tha lutuk a, mahse a tangkai lo va ni. A camera hi teh a si a, chumi ni vang chuanin mit bula han ken tur atan chuanin kut phah tiat lek, kut phah ah pawh leh camera te reuh te kha viewfinder an hmang tur chuanin a teh lutuk a ni. Chumi ni vang chuanin he laiah hianin flash, pop up flash hi sawn phei se. He laiah hianin multimedia host chu entir nanin flash hman theiin emaw external mic han dah mai na tur ang chi te kha rawn tel ta se la, chu chu a hlut leh zual na tur a nia. A tawp berah chuanin he camera hi Sony in. Kum sanghnih sawm panga a siam tawh a ni. Amaherawh chu kum nga vel lai liam tawh mah se he camera hi a la outdated lo va, a focus system te hi a la changkang em em a ni. Tin, a portable em em a, a te a zangkhai a ipte a pawh a ah maithei a nia, a te em em a, zin mi tan a tangkai em em a. He camera hi a mama'n milpuiah chuanin a tha ber pawl a ni. A picture quality tha a, a zoom range a tha a, tichuanin a continuous shot fps kha a tha em em bawk a. Video hi four k ni lo mahse 1080p in sixty fps leh twenty four fps ten a lak thei a tha khawp mai a chu chu he camera chung chuan na a nei a tin MP four in a set thei a AVC HD ten a set thei a kha kha tangkai em em a ni professional camera in a nei ang zawng zawng hi a nei a amah erawh chu a drawbacks ah chuan a sensor a te a. Chu chu one by two point three inch sensor eighteen megapixel a nei a, amah erawh chu chumiin a benefit ve thung chu body compact deuh siin zoom range tha tak twenty four to seven twenty millimeter kan nei thei pah ta a ni. Chuvangin he camera hi camera man man tak hlawm si tha si, family ang te a tracking nan te, Zinna ah te, vlogging tih nan te a tangkai tak a ni. Chumi ni vang chuanin he ka review hi in lo en ang a, in lo like a, in lo subscribe ang a, inngaidan comment section ah in lo sawi dawn a nia. Ka lawm e.